Vos vau presentar a la lèsta lo contengut de la flor e aqueste trabalh comença per un lècit de botanic scientific elemental considèri que lo contengut d'aquesta flor es çò que tot occitan se deuriá de conéisser, es a dire la base, sié a l'entorn 460 plantas, considèri que ma lenga me fogué raubada, ma cultura me fogué raubada, mon environament me fogué raubat, per mès pres de tot aquò. Donc mon trabalh d'espler totjorn es de remetre en circulacion la lenga associada a la cultura. Alors anam començar per quauquei coulèra mieuda de veire lo mariusatge dau lexic dins lo domeni de la beautat. Alors sabi pas perqué i a mantuns autors ancians ja, qu'emplegava petal au feminin, mentre que l'etimon justifique una paraula masculina, coma l'es dins toti lei lengas romaniques. Donc es pas un petal, mas un petal. E anam aprofechar per començar la leiçon de botanique deu giraner per tot lo monde. Donc se descrie, per exemple, per un botaniste, le. Petal dich liure, dei petal dich songa, es un biais de destriar una flor. Pur manjar son arbós aves lei granets s'oblida au mitan de la pop, botanicament es una baga. que, au contre, de un mes e un que ten la grana au dintre de la coquilha. Botanicament es una drupa.
Lo vent bufava fòrt, la clèda se dubrís e la i aviá un bièlh. Ah, c'est pas le même celui-là. I aviá un bièlh au còr roquí. Rota lo men bielh tot plegat de vielhun qu'aviá lo nas que tocava ben lo sol. Alar s'avencèt Enric e li diguèt, È la, me, es pas aicí la montanha negra?
Bordèu!

E Martino me disiá, ai trobat aquò a la cava. Ops! Ai lei dits, domagi de pas lo faire coneisser au monde, il est jaire d'occitan, e. E on ne les connaissait pas. Ah non! Nos n'aviam pas jamai parlat, èra modèste mon paire, volié pas la glòria, se'n batié, çò que li importava èra la lenga, l'occitan. Donc escriá la man e. Totjorn dins una escritura de regent, ben neta, precisa, embe la tièra, embe li numero di tèxt e tot, e aquí dedins, alors, a la debuta. Alemand en occitan, e bièi un jour se comprèt una maquina de per picar sabes machine à écrire pardon voilà ça donnait ça e quand avèm trobar aquò e mèn Martino nos fèn dicha mon Dieu faut faire qui con hein podèm pas laissar aquò dins lo tirador.
Aquesta edicion 2025 es era una edicion importanta per nosautres perque l'an passat, per la nòva estivada, èra la renaissença del festenal e sabián que ambe lo pauc de temps qu'avián per l'organizar, nos caliá far la pròva que lo projècte contunhava dins lo còr dels occitans de pertot e l'an passat dejà fòrça monde respondèron present mas ongan tot aqueste monde es tornat cadun dins son país e sèm tres o quatre còp mai nombroses que l'an passat vòl dire que lo Buca Aurelio Foncionèt, que cadu es tornat dins son parchan ame l'envejo de ne parlar, de dire qu'èra una capitado e ame l'envejo de partejar aquò ame lo monde que se burego per la lengo nòstro cadu dins son parchan. E aquò es important perque pensi que dins un país tan bèl coma lo nòstre, De las Balados fins a l'ocean e de Val d'Aran fins a Aurèlio, cadun dins son canton passa son annada a militar, a organizar, a trabalhar e l'estiu, per l'estivada, sèm contents de nos retrobar en familha per tornar cargar las batarriòs e per saber Per quina rason nos anam tornar batre l'an d'après? Plan evidentoment, l'estivado porió pas èsser organizado sens la region Occitània. Es elo que nos ajudó lo mai, es elo que nos faguèt fisant sò trèra de luto, mercés en particular a Benjamin Assier e, plan evidentoment, tanben a Carolo Delegà. Lo despartament ongan. Tabe se metèt a nos ajudar, çò que èra una victòria e un primièr pas, cresi. La comuna de Sébazac plaivi en tomèn que nos aculhís e nos balhòt tot çò que cal per poder foncionar amb un luòc que pensi tot lo monde reconeisserà qu'es un luòc un pauc magic. E après un gan Per compensar las baisses de subvencions, nos virèren cap a de finançaires privats que locals, que an respondut present, e donc una part de nòstre budjècte ven de mecenats. Alara, Es un mecenat amistós de monde que son benlèu pas engatjats dins lo citan me que an la consciéncia qu'aquò es important d'èsser defendut. E en fi, dirioi que aquò es mai estructurant, es tot es nòstres partenaris que avèm trobat per nos ajudar a l'organizacion. Alara, d'un biais institucional, ben, anam parlar de lo PLO, del CIRDOC, del Congrès de la Lenga Occitana, mas tanben del costat associatiu, ambe l'IEO, la FELCO, OCBI, lo Felibritge, ple de monde que bebé nos ajudon e prenon en cargo la una partida de l'òbra. Ajustarai totes los medias occitans. que nos an totjorn seguit e en particular Terreòc, perque s'es estat los primiers a far de subjècte sus la Nòva Estivada l'an passat. E ajustarai Ràdio Lengodòc, Ràdio Albitzés, Ràdio Erdotan. E fugué un plaser grand per Teveòc de filmar tot çò que podie prene dins aquel ofèsto grand, dins aquel estrambòrg, e vos disen rendez-vos a l'an que ven!